די הייליגע רבי איז געבוירן געווארן שנת תקפ ק ל' בית, געבוירן געווארן ביי די הייליגע מאמע, מאמע פייגא, פייגא א טאכטער פון די צדיקת אדל, אדל א טאכטער פון די הייליגע בעל שם הקדוש, און די הייליגע צדיקת אדל האט זוכה געווען צו האבן דריי קינדער צדיקים, די הייליגע רבי ברכ'ל, און די הייליגע צדיק די דגל מחנה אפרים, און די הייליגע צדיקת פייגא. איז א פייגע האט געמאכט די ברית פון הייליגן רעבן, דער רבי געבוירן געווארן ראש חודש ניסן, אויסגעקומען די ברית נאך דעם אכט טעג, זענען געקומען צו גיין די הייליגע צדיקים די פעטערס פון רעבן, די הייליגע רבי ר' ברוכ'ל די הייליגע, און זיי פלעגן רופן זייער שוועסטער פייגעלע די נביאה, זי האט געזען זאכן, זי האט געהאט ממש אפענע רוח הקודש, זי האט געזאגט און געזען, רופט זי זיך אן ביי די ברית צו די הייליגע רבי ר' ברוכ'ל און צו די הייליגע דגל, געבט א ברכה פאר מיין קינד אז מען זאל נישט קריגן אויף אים.

זאל אנווינטשן וואס מ'וויל ווינטשן, זיין א צדיק, ער זאל ברענגען דורות, וואס? געבעטן די ברודערס, ווינטשן מ'זאל נישט קריגן אויף אים, זי האט געזען, זי האט געזען גלייך וואס די נשמה האט איר אראפגעברענגט. האט רבי ר' ברוכ'ל געזאגט אין אלט אידיש, פייגעלע, דאס איז ניט געמאלט, דאס איז ניט געמאלט, דאס איז נישט מעגליך. קריגן דארף מען אויף איך. די ערשטע גייט פאר. און דער רבי פארציילט אז פאר זיין נשמה איז אראפגעקומען אויף די וועלט האט זיך שוין געטון אויבן א געראטשקע אין הימל. סמך מם האט געשריגן אז די נשמה קומט אראפ, וואס האסטו מיך באשאפן? וואס האסטו מיך באשאפן? די די ארבעט פונעם סמך מם איז אונז צו צוברעכן, בפרט בחורים. האט די די סמך מם געשריגן צום אייבערשטן אויב די רבי'ס נשמה קומט אראפ אויף די וועלט, וואס האסטו מיך באשאפן? איך דארף צוברעכן מענטשן, דא העט קומען א רבי העט שרייבן ספרים און העט אריינברענגען אזא מין תקווה אין אידישע קינדער, אזא מין האפענונג אין אידישע קינדער, אז אז נישט דא א זאך א מענטש זאל זיין דערנאך, נישט דא א זאך אז דער מענטש האט געזינדיגט, נישט דא א זאך א מענטש האט געזינדיגט און קען נישט צוריק קומען, ווער ס'טוט תשובה קען צוריק קומען, האט מען געזאגט פאר די סמך מם. דאס איז וואס די נשמה קומט אראפ, די גיי גיב דיך אן עצה, איז ער צוריק געקומען וואס ברענגט די עצה, וואס קענסט די מעשה סיפור המעשיות, איז די עצה געווען ער האט געלאכט, זיי האבן אנגעפאנגען צו לאכן, זאגן אנשי שלומינו אז דאס איז די עצה, די הייליגע רבי איז מגלה פאר יעדן איינעם אז דא א באשעפער, די הייליגע רבי איז מגלה פאר אידישע קינדער אז דא אזא רחמנות'דיגע באשעפער, ער האט רחמנות אויף דיך, קום צוריק צו אים, גיס דיך אויס די הארץ צו אים, שמועס דיך אויס די הארץ מיט אים. קומט דאס אלס א מחמיר מען לאכט, מען לאכט פון ברסלב, ברסלב, מען לאכט, מען שפעט, מען שפעט פון היכל הקודש, מען שפעט פון צדיקים, תלמידים פון צדיקים, וואס זיי זענען מגלה די אמונה.